Helo, croeso nôl i Minecraft Cymraeg, ac be am wneud wan ydy drws i fynd i stafell gwely, ac ddechreuwch chi comentio yn yr fideo dwytha lle dwi'n dod o yn Cymru. Dwi yn dod o'r gogledd, dych chi eisiau gwybod. So, illa dwi am gorffan ffarm heddiw, ac illa dwi am wneud ffarm

Iawn, ac be' arall dwi angen? Dwi angen hadau ag o lle mae o? Waw. Os dwi'n hynna, fi eisiau gweld digwydd. Ti'n gwrdd cyrdd ar ond fel ma, ac hwn fel ma. Fi am edrych ar hwn. Fe yna mwy na ti'n gallu. Wel, dwi'n gallu cyrraedd hwn yn bell. Waw. Oce, so dwi am roid hwn ar 50. Na. 85. Roed yr cerddoriaeth i lawr. Ac nôl gem. So Dwi angen ga'l pren fi allan eto. Ga'l dau ffon. Dau planc o bren. Ag... Creu... Hof. Ella hof. Ella hof neu hof. Dim yn gwybod go wir. Dim rhoi hwn nawr. Hada fi fyna. Ac dwi eisiau edrych dro fo esgyn. neu asgwrn. So, be da chi'n gallu neud efo asgwrn ma ydy blawd esgyrn. So, dwi am neud hwnna. Ac defnyddio hwnna i tyfu hein yn rili really gyflym. Dwi'n gweld gorau defnyddio fo tri gwaith ar un peth. Ac dwi wedi gael hein o'n. So dwi wedi gael gwenith. Roed yr hadau nôl. Gallu mynd i fy ma. Ac dwi am defnyddio gwenith fi gyd i wneud bara. So, dwi am wneud llawer o bara. Ce, dyna bara. Roed yn nôl yn cysg. Ce. So, Ella ne, neu rhywbeth arall heddiw. Ella nai mynd rownd y byd i gweld beth sy'n yma. So, dwi am mynd rownd y byd. Gwaith dwi'n gallu ffeindio stwff y dda. Ac o fy fyna. Ac dwi am mynd rownd fy yma. gael bod da. A cofiwch yn i comentio be ddylswn ni wneud yn hein, mynd efo chwarae gema neu wneud yr gem yma. Ac os anna i gwrando i be da chi'n dweud ac pa un sydd wedi cael ei dweud mwyaf na i dewis un o heina a na i wneud y pethau yna.

O, gael llawer o hein. Gwenith. Rhaid yr hada yn ôl. A maen nhw'n tyfu'n ôl wan i fod i. Yn debyg syth, da chi'n disgwyl. Cyd ei hynna. Yym, fi go wir ddim yn gwbo be' arall i neud. Ella nâi mynd mewn ogof efo chi i dangos be' swn i'n gallu ffeidio. Dwi am myn' lawr fy ma. Gynta danglo torch neu tortsh. Ella dwi'm yn deud o'n iawn. So.

Dod hyn a faint o bren, ac dwi'n mynd mewn ogof. Roed hwn fyma. Ce. Dwi'n meddwl oedd yna ogof yn fyma, oedd? Iawn. Torch. Cos dros y ffidio mwy o deiamontiau. Dwi'm yn meddwl am ddo. Jyst rhag ofyn. Waw ma' hwn yn un fawr. Ffordd yma. Heb di ffeindio unrhyw diamantiau ac ddylswn ni'n gael haearn i wneud het ag bob dim fel 'na. So dwi am mynd fyny fy 'ma. Gwell ffeindio unrhyw haearn. Dwi am trio gael o. Haearn yn fyna. By cymryd mwy, hi, mwy gyflym, mwy hir i torri ei tu ma os da chi'n mynd dŵr. Iawn, gwarad y dŵr na. Cael mwy o glo. Okay. Cael hwn. Rhoi torch mewn. Na, dim byd yma. Okay. So, lawr fy ma. Dwi'n mynd i rwla arall. Shit, o oh, na. Dwi'n torri hwnna o'r eitem yn wrong, neu anghywir. Ok. Hearn, llawer. Sori os mae'n llais fi'n swnio'n cweit anghywir, chos mae yna rhywbeth yn bod efo, dwi'n meddwl. Lladd y person yma. Iawn. Cael mwy o glo. Okay. Dwi'n mynd yn ôl i fyny fy ma.

Ce. Glo eto. Dwi angen trio ffeindio lle sy'n mynd lawr. Llawer. Ce. Dwi angen mynd lawr. Dwi angen mynd at y lefel 15. Yn fyna mae diamontiau. Iawn. Ce. A gallai da chi efo yr er server, dwi efo, Mineplex, os da chi'n gwybod... Dwi'n ffeid yn! So, mae hyn yn llefus y gallu mynd i mewn i byd chi, ac da chi gallu ffeindio hyn, Cysgoedd, diolch tag enw a oddi ar fy cyffrwy, dych gallu rhoi tein ar moch a bob dim. Ac fel arfer be fysa chi'n neud efo hein ydy neud trap. Mae hwn yn neud spray cops. neu prynu copennau neu be' bynnag dwi moyn a un. So ma' hein carreg mwstlog yn cweit anodd i ga'l. Dych mo'n gallu ffeindio nhw'n fyma. Ag enw hyn di mob spawners. Ma' nhw'n cweit anodd i ga'l. Dych gweld, dych gallu ga'l nhw fyma. yn y 45 fyswn i'n deud, hyn yn mor bell. Ond dwi ddim am defnyddio hwn i neud trap, sori. Wel, ella nai. Y gweld faint o agos di o. A cweit bell i ffwrdd. So, dwi am torri hwn. Nes i gael lot o Hein. So ma' wnna'n dda. Dem torri hwn. Oce. Cal ma mynd. Trio ffeindio lle dwi gallu ffeindio diamantiau. Oce. Lawr fy ma. Dwi'n meddwl bod dwi wedi gweld hwn eto. Pam sa torch yma? Dim yma yn si roi hwn lawr. Fe fyna. Os dwi... O, ddo hwnna'n cweit agos. Ddylswn i 'di neud trap allan o hwnna. A... Mae'r glaw... O na. Oce, ma' mae'r glaw am stopio wan, ond nes i sgwennu yna. Dwi'm yn myn' am twyllo ond ella dych chi, ond 'di o'm otsh. Lladd bat 'ma. Car 'ma'n mynd. Lava. Okay. Mynd rownd yr haf yma, gael myhian. Ravine! Oce, mae hein yn dda. Hein efo llawer o stwff yn nhw. Mwy o heian. Oce. Mynd yn ôl i fyny efo crynion. Okay. Rhaid mwy o torches lawr. Di am neidio lawr. Dwi eisiau am roi twn ar heddychlon. Ia. Yeah. Okay. Nes i dod ar plancia ma i wneud mwy o torches. So gael y glo. Dwi efo 64 ac 4 arall. So da chi'n 17 glo i ni 64 torch. Ar 17 ffon, o gwrs. so, dwi'n mynd lawr yma, gobeithio bod dwi'n gallu ffeindio diamontiau. Bron yna. Wps. A. P. Hearn. Dod i fyny fy ma. Mae'n hyn o mwy yma. A. Mae'n lagio. Mwy o glo, ella na cymaint o'n rhag ofn dwi angen mwy o torches. Dim yma bod dwi'n mynd i angen ddo. Oce. Mwy o heiarn hyd yn oed. 24 heiarn. Oce, dod i fyny fy ma. Mae'n cymryd tir dod i fyny hyn. Okay. Dwi am mynd o ma wan, a achos dwi'n mynd bod y ffordd, sori. Dwi am mynd ar creadigol, jyst i mynd o ma.

Roedd tein. Mae odd a brot o glos oedd dim yn mynd i gallu cwcio fo. Dim rhoi bob dim yma. Ac wedyn... Wan. Um, neud hyn. So... Dwi am wneud dwy ffroneg hean. Ag i am wneud leggings huan. Ag dwi'n meddwl bod dwi just efo digon i wneud helmed ag ysgidiau. So dwi'n angen tynnu hyn off. Rhoi hyn o lawr. Okay, so... Fi heb digon o lle yn ei hyn, so dim gael cysg arall. Roed y cysg yma i lawr yn fyma. Roed hyn yn fyma. Okay, diolch am gwylio yn y gwach eto yn penod 12 dwi'n meddwl, a cofiwch comentio i gweld os dach chi isio cael yma'n chwarae gêm ma, neu wneud y lle yma. Diolch am gwylio, yn y golch eto, penod 12. Ta!